Aktar ma nikbru, aktar nużaw lingwaġġ sofistikat. Imma dan ma jfissirx li l-lingwaġġ tat-tfal ma fihx il-faxxinu tiegħu. It-tim ta' Lsienna tkellem ma' Emanuel Psaila u Dorianne Bartolo dwar kliem it-tfal. Missieri prattikament li beda jagħmel kien li minn dak li kien jaf hu, prattikament milli kien sema' fi tfulitu u minn forsi kliem ieħor li kien jisma' mingħand xi ħbieb tiegħu jew mingħand xi nies oħra, kien qiegħed jiġbor dan il-kliem tat-tfal biex eventwalment xi darba jkun jista' jsir studju studju dwaru. Ġabar madwar madwar tletin kelma, hemm minnhom li ftit li xejn nafuhom u hemm minnhom li ngħid għalija jiena lħaqthom ukoll jintużaw fi żmieni, bħal pereżempju, Meta ngħidu kelb ngħidulu wuwu, u ż-żiemel ngħidulu tuttu, u l-qattus ngħidulu pejxu. Dawk kollha lħaqthom ftit ftit jien. Hemm eżempju mbagħad bħal il-kelma tsirzu għal-laħam, dika jiena ma lħaqthiex. Kien hemm ukoll eżempju ilaqtu żewġ kelmiet f'daqqa, eżempju, ċiċċibeqqi. Jiġifieri joqgħod bilqiegħda imma oqgħod kwiet. Għal xi ħaġa li tixgħal jew sabiħa jgħidulha xejxi. Kien hemm dan il-kliem li huwa sempliċi, kollu qisu għandu ritmu, maqsum qisu f'żewġ sillabi, wu, wu, tu, tu, pej, xu. Kollu maqsum f'dawk iż-żewġ sillabi, kważi kollu l-istess. U kienu jgħiduh lit-tfal biex għat-tfal tkun iktar, iktar sempliċi. biex tinflok tgħidlu kelb jew żiemel għax tkun twila l-kelma, kienu iktar jużaw daw il-kliem biex ikunu iktar iktar sempliċi mat-tfal, b'hekk b'hekk jgħidulu l-kliem tat-tfal. Meta jiena kont qiegħda nistudja l-Malti, ddeċidejt illi nagħmel studju fuq tifla ta' sitt snin u nanalizza l-lingwaġġ tagħha. Mill-istudju li għamilt bdejt nara li din it-tifla minkejja li kienet għandha biss sitt snin bdiet tagħraf kif għandha titkellem u skont lil min qiegħda tkellem. Per eżempju, hi minn dejjem kienet taf li jiena qed nistudja l-Malti u nħobb daqsxejn il-Malti iżjed. Allura kienet tagħmel sforz biex lili tkellimni b'Malti li għaliha kien l-aħjar tip ta' Malti li tista' titkellem bih. Meta mbagħad kienet titkellem ma' ħuha, Jew waħidha kienet tuża daqsxejn iktar l-Ingliż. Allura bdejt ninnota li meta tkun konxja ta' kif għandha titkellem, tuża iktar il-lingwa Maltija. Meta mbagħad hi lanqas tkun taf min hemm madwarha jew tkun qed tindirizza lil ħuha li forsi għadu ma jafx daqsxejn id-dettalji fil-lingwa, tagħżel illi titkellem bl-Ingliż. Barra minn hekk innutajt illi meta hi tistaqsi l-mistoqsijiet, kienet tagħmel intonazzjoni tajba ħafna tal-Malti, u intonazzjoni tajba ħafna bl-Ingliż minkejja li ħafna drabi aħna l-Maltin meta nitkellmu bl-Ingliż l-intonazzjoni tagħna tkun iktar għala Maltija. Barra minn hekk, bdejt ninnota li t-tifla kapaċi ħafna tagħmel dak li ngħidulu code switching, kienet taqleb għall-Malti u għall-Ingliż skont il-bżonn li ssib. Apparti minn hekk imma xorta kienet tuża xi kliem bl-Ingliż avolja għandna kliem għalih bil-Malti, però x'aktarx peress li kienet għadha żgħira ma kinitx tagħraf jew taf x'liema liema kliem imur fil-lingwa imqabbla miegħu. It-tfal jħobbu jużaw daqsxejn kliem partikolari li qed ninnota ħafna anki f'dawn l-aħħar snin li qed jippronunzjaw il-pronomm memuż akka'a fl-aħħar, allura jagħtuh ħoss ta' h, pereżempju. Ninnota wkoll li baqgħu jużaw ħaf jibqgħu jużaw ħafna kliem bl-Ingliż avolja m'hemmx il-bżonn li jsir hekk. Barra minn hekk, jużaw ħafna l-kliem bl-Ingliż meta qed jgħidu l-kuluri jew meta qed jgħidu n-numri. jew anke l-ġranet tal-ġimgħa, xi ħaġa li fil-verità ninnotaw anke fl-adulti. Ninnota li ħafna drabi jħalltu ħafna bejn il-Malti u l-Ingliż, allura jużaw dak li ngħidulu l-Malti Ingliż imħallat. Ninnota wkoll li qed jgħidu ħafna frażijiet iktar milli sentenzi twal. anke forsi minħabba l-għaġla, komunikazzjoni bit-teknoloġija li qed jużaw illum il-ġurnata, u anke ninnota illi jirrepetu xi frażijiet anke biex jagħmlu enfasi. Però ninnota ħafna drabi li l-sentenzi m'għadhomx daqshekk komposti, imma għad ikunu daqsxejn konċiżi mhux ħażin fi kliemhom.